Aa, mbuya mono naende minto mwanyagete inge. Ne rituko rinde rigiya totagete kwerera igoro y'abanto baito, abagusii baito, aa, chisokoro chiaito, aa, chinsoni chiaito, aa, oboroso bwaito, aa, chinyigekero chiaito, na echingako chiaito. Aa, ntogendererete gokwanera ng'a intwe buna chinyomba Ng'ai torwete, ng'aki togotwana, ng'aki togotiana, naende aya tokoerera iga ng'a erinde ekero togocha gochaka kwana amarieta aito, kwanyora erieta riao ng'ai rigotoka korwa, kwemanya naende kwamanya ng'a ing'o moranyare ko relate nere ase erieta riaye, ekiagera erieta nerieng'encho, nase rikorwa nase eng'encho, na eng'encho eye nere ekere tokoro kwaye, mwanyagetinga, gose okorokwa kw'omogusii, gose okorokwa omonyakoni, gose okorokwa omonyaribari, gose okorokwa omogetutu, emanye ng'a yoruete ng'a yogochi naba namarieta agocherera naya amino, nyamanye, naki ere buya korokwa omwana erieta ri'egesaku, erinde kwamanya ng'a egesaku eke nkiarenge, enyomba eye nkiarenge ase ensemo ya gusii. Ntotige koroka abana amarieta atabwati eng'encho ase enogo yaito, ase omogusii oito, ase. ching'encho chiaito, totware amarieta agototebia, yaani buna ogoteba buna inche Nyakundi, inche Nyaboke, inche Nobara, erieta omonto okomanya mpaka omanya mpaka chisokoro chiao, omanya mpaka oboiri bwao bwe chiombe, okomanya boronge obwansu boroo igo bore obuya mono ekero bwemanyete. Rero. Tiga tokwanere abanto motari gotaka yaani abanto totanya totamanyeti mooono ekiara intwe tomanyete gocha bosonga, abanto bagotoka aari bogirango rogoro north mogirango. Abanto aba bagotoka ang'e na nyamusi eria iga aria, abanto aba bakorokwa abakeira ang'e na matongo iga aria.

Agwo nonya nachagete komanya ng'a edialect yabo ne neng'ake neyeito mbuya bare mbuya are nki bore igo bono ninche gose nonde. Kumbe omokeira iga arwete bokuria. Omogano ora igoro yabakeire nabo achete nomogano obwenerete gotegerera. abakeira. Omogaka narenge ore korokwa Nyamumbu. Nyamumbu iga abwate abakungu babere. Agwo kare igo yegenire ng'a omonto iga are gokwa ekero akure oboka ase amatuko atato. Lakini ekero akoboka akoboka buna obooba, ekero obooba bwakina naende oirana naende obororo. That is now the myth of life y'abagusii and get it. Ekero gwakure, banto mbare gokumia buna nyare bokure, ekiagera amatuko atato buna akoera, igo ogotemwa buna oboba, naende gwacha, naende gwachaka kogenda, kwagenderera nobogima bwao. Bono nyamumbu iga arenge omotwari, kiakogenda gotwara, iga are gotiga abakungu baye amo, na omogoko, na abana, na etugo, ogenda gotwara abaretere ebinto. Bono. Igo yamanyire, buna ki omogaka achiire, orachiire gotwara. Abakungu aba bagatigara, egesie ekebe oyomo agasira. Ekero omokungu oyo oyomo asira, Nyamumbo netwara akare, ah Nyamumbo nkogenda akare etwaro yaye, Agateebia oyonde ekiana bamanyete ng'a giasirire amatuko abere akoera koboka are. Akamanyete ng'a kiaraboke buna ere botambe, o- omo welcome, omosesenie naende omwanchire. Eywo ekworokia ng'a ekero a- kware gokina buna obooba ri- oria ogochia kogotema nabo ago determine gose nkoba ore moyo. gose tori koba. Ah abagusii mbatebete ng'a kere incha nkere enyasi, kere incha nkere enyasi. Ekero nyamumba agenda, oria asirete agochi kwama rituko ria gatato, omokungu oyo onde, abakungu nabo bakare endamwamu ya enywomo eh, endamwamu ya moibori omwabo eh, akagenda ne rigango Riria obobe boria bogokina, akarikong'onta, akoritaina, um, monto akwasira, um, monto akwasira, um, motienyi okwo oboka, um, monto akwasira, um, motienyi okwo oboka. Agaita oria buna akonya gokina, agaita mpaka akamokora pi. Oria tachi gokina agakugwa. Ekero nyamumba akoirana, and it is believed in our midst y'ekegusii, ng'a oyio noro omochakano, omokungu oyio nere ochagete ebibe biokoreta amakwa, ogokwa as'omogusii. Beliefs eh. Buna Adamu na Iva bakorete, bakareta, Iva agakora ekiya akorete, akareta ogokwa. Na intwe bono, mm, ase omogusii, nabegenire ng'a omokungu oyo nyamumbo oitete moibori omwabo, nere ochagete amang'ana y'ogokwa ase omogusii. Nyamombekera irana, agachi koboria ng'ai omokungu oyonde are ekiara, iga abanchete bonsi. Ai, oyo okomotebia na timorochi. Aye ng'ai achiete ogochi korigereria kare omogango oria omonene, nenchera oitete. eh, enchera oitete eh, eh, eh, obooba Ah, akamanya ere omokungu one nere agachaka komominyokia nere amokong'onte omokungu oria agatama akaria embere akabua akabua nyamumbo agatama aga- agatama ching'iti nchiechire chingaki echi chinchogu na eching'era omokungu oyo agatama ka oboremu boria bwaye agasoa chinchogu ime na eching'era Nyamumbe ogochia goika agwo ase chinchori ne ching'ere chikamobitera, akoboa, akairana. Mokungu oria akagenda igo. Nabo yegenire ase omogano bw'omogusi ng'a nabo achiete igo chinchogu echi ime, akagenda agachia kogenda ense ya ya Botende, Okuria noachiete akanyuomwa, akanyora abana bande abange, nabwo are konyakoa emegano eye igoro buna ng'aki chinchogu chiamorendete mpaka agatama, mpaka agacha kobanyora, mpaka batokire na abachukuru. Nachete akairana egesaku agacha, agacha kobera nyamusi aria bokeira nosi mogirango. ense eri rogoro eh, nachete akairana, banto baye mbachete bakairana bakaberao korwa bokuria. Naki bono gekogera abakeire bagotiana ng'a.

Inche mokeire onge onchogu nechiberia, inche tinkori inchogu, inche tinkori inchogu, abwo nabakeira, inchogu monto one mh naroche, inchogu monto one, okonywera amache koboko mh, okonywa amache koboko. buna omonu nobora, okonywera amache koboko buna omonu nobora. Monto orire enchogu tatacha minto akuname gesaku gose anywe mache gesaku arasirie. Eyio bono ekaba nere enogo yomokeira, na abakeire abainyora Nonya nyamotogori obogetutu achete korusia omosubati ochete konyora naruseti nyontuga ochete konyora nyakundi, nyakundi nere omogetutu osweta. Relate that eh, buna tokonya kogenderera. Rora naki tokonya kobekeranwa amo, naende rora ase oboiri bogaigete oboiri bwao nobwoyonde ase chinyomba chia Gusii. Iga abakeira nabwo abamame babagetutu, ekiagera nomosubati nyagontuga arwete. akanywa omogochi aria eh, agacha konyora omogetutu. Amarieta y'abanto aba korwa bomame yabo, na amarieta korwa sobo, nache gokworokia oboiri boro nonya mbono iga buna tokogayana, buna tokogamba amang'ana aya. Igo tiga tosike tosike chinchera ne ching'encho korwa ase toruete, ekiagera nchera ki'ogotara tomanyeti ng'a onye tari aba kanga naye tokoreti ki? Toiyo. Twanchane buna abagusii, toigwane buna abagusii. buna mwanyageti inge. Abanto bande ngochia gokorera ndanchere gokuna akeigo na abanyakoni. Abanyakoni mbarabio aba, enkoni ninki? Enkoni na omomura obwate enkoni iga egento nkere gekwama iga, gekworoki chinguru. Kieringete iga, eki nakio enkone. Abanyakoni na abanto bare gotwara ebinto ebi okona mbabwati bigoti, bare chinguru. Bono ntobwate abanyakoni bare Bogirangorogoro na abanyakoni bare Nyaribari. Abanyakoni bare Bogirangorogoro na Abasamaro aba bonsi nosweta. banyakoni mbari goita nse etwa, ekiagera nabo togoteba mbari goita nse etwa ase eng'encho yabakonyete ekero bakorwa na abasigisi. Chinsa etwa omanyete ki chirero sana, okune iga gososo ime, igo chikuoga chionsi pi, lakini engaki nekare. abasigisi bagachete koiba chiombe, abasigisi bagachete chiombe chiabo, abanyakoni bakebisa orosana. Riria bachia kwebisa, insetu nchibugeti buna chikobuga botambe, nachio chigakira kiri. Abasigisi baria bacha eh. Bagaetana bio, mbabarora, naende bakairana, naende bakagenda, mbare ase ababia ebisete. Korwa erio bagasika enyoni ensetwa, ekiagera techieti kobarwa, na barabwo bono baga develop etotem korwa ase ensetwa iga abanyakoni mbabwate etotem yabo, lakini moinyore buna riria bachete abanto baria, Bamura abamwabo babere, oyomo atamete gochia aaria, na oyo agatama gocha aa, naki oyo atokerete Nyaribari, na oria agatoka rogoro bw'egerango. Eh, bono abanyakoni bagotiana iga, inche osuete omonyakoni, inyora, inche osueta omonyakoni, tinkoriansetwa. Tinkoria nsetwa, nsetwa monto one, nsetwa monto one. Oyokoria ensetwa tacha minto ko akuname egesaku anyume ache ngesaku agosiria. Okorinsetwa tacha minta akoinama egesaku anyume ache ngesaku agosirie. Iga abanyakoni ba North Mugirango na abanyakoni ba Nyaribari na abende eyemo mbabwenereti konyuomerana, mbabwenereti amarieta abo buna abanyarigereri na ayamo, mbabwenereti konyuomerana, mbabwenereti goetania mbebe chie chinyomba ekiagera na abanto abamo.

baga baga bagaseparate nechisegi chiogotwara na koniba chiombe, ekiya abasigisi bakobaminyokia oyo akagenda aa na oria akagenda gochia aria, eki naki kiagerete bakagenda oyo akagenda rogoro na oyo agatigara aa. Igo minto imanye, manya ng'ai okorwa aye omonyakoni, manya ng'ai okorwa aye omonyaribari, manya ng'a riokorwa aye, rakini gochime manya mono ng'aki ogotiana, ekiagera nabo ogocha konya abanto bamino na abange notamanyeti, buna bono osuete obabeke amo mbari bake, ekiagera nonye onyankore bare ime, nonye abarangi bare ime, nonye abasamaro bare ime, abanyakoni nosueta. Igo ase okorigereria omoroberio oyo oito nonya kwemanya gochia ime mono, ngocha tore bono koerera igoro y'amarieta aito. Ritang'ani eri togochia koremanya ng'a erieta naki rigocha, inki gekogera erieta riaroka iga, naende mbaria barokire bo. Inki barokeretwe bo? Ingaki ki barogetwe bo? Amarieta, effect ki amarieta abwate ase omonto eyio twakwanire, lakini bono emeaning y'amarieta nero tokorigeria next. Kanya koba naintwe ase omoroberi oyo ase Enogo TV, oyo nomwarimu Obinna Nyambane. Mbuya mono.